اے سائیڈ دے والا ریتا پے تھیا ریتے دا کم تھیندا پے تن پتہ تے ہے نا تے کم ماشاءاللہ مستری مزدور اندر لگے ہن خوبصورت جا کم چھکی آنن شہزاد بھائی ہوری کھوکھے تے بیٹھن اپنا کم کریندے بیٹھن تے آپاں اپنے ولاگ دی طرف آ چکے اسے واپسی کنٹینو کر گھیدا آئی ولاگ ویور ماشاءاللہ آپاں واپسی شروع کر گھیدا ایں سائیڈ دے رکشے کھڑے ہن تے رکشیاں دے وے کول تہاڈا بھرا اج اون سائیڈ تو کراس کر کے نا ایں سائیڈ دے کھڑے جیویں کہ تہاݙوں پتہ ہے کہ گرمیاں وی سٹارٹ تھی ڳئین، گرمیاں ٻہوں زیادیاں زور دیاں تھی ڳئین تے ساݙی ٻیر تے ماشاءاللہ ٻیر دا عروج ہے چیک کرو سبحان اللہ پھل بڑا زوراں دا لڳدا ہے سپائیڈر مین صاحب سائیکلی آپ دی بھڄائی ودے پتہ نی اینوں کیا ہویا ودے کوئی علم نئیں ہے تے اتے پرندے بلیندے بیٹھن درخت حد تیݙی خیر چیک کر سنگت کیونکہ گرمیاں دا سیزن سٹارٹ تھی ڳئین پرندے ہݨ چھاں کوں لینن زیادہ تر چھاں تے باندھے رہݨ تے اپݨا ویرا سپیشل پرسن سلیم کوکے والا

فٹ فاٹ ہوسن سب تندرست ہوسن رشکے دے وچ دا سیارا کلیئر آندا پے بہر دا پتہ نہیں کیویں آندا پے میں وی ہن تھوڑا جے وچ وڑ آیاں لیکن امید ہے کہ تساں کو اج دا ساڑا ولاگ پسند آسی اپنا پیارا جسر ایگریکلچر خوبصورت جا پاک ولیج لائف دی آواز اور میں آدھا تعلیمی ادارے بالاں دے کولو آ گئے ولاگ شروع کیتے سے۔

سرپرائز اچ سرپرائز تہاکوں اساں ڈیسوں ولاگ دے اینڈ تے اوکے تساں رہسو نال نال اج ایندے بارے سوچیسو سرپرائز کیا ڈیسی تہاکوں برا تہاڈا سلیم اور جتنی وی سنگت ساتھ ساڈے چینل تے نویں نویں آئی اے سپائڈر مین ساڈے کھوکے تے آ گیا اللہ پاروں خیر تے جتنی وی سنگت ساتھ ساڈے چینل تے نویں نویں انہوں جلدی توں ملیسو لائک سبسکرائب فالو شیئر کریسو اور ویڈیو فل واچ کریسو اور ویڈیو دے نال جڑے رہسو کیونکہ تہاکوں آئی دا انٹرسٹنگ ولاگ ڈکھاون والے آں اور تہاکوں چس چواون والے آں اوکے کیونکہ آئی ولاگ دے وچ بھلاں دھماکے دار انٹری تھینی تھیونی اے ہو سکدا اے اینٹری دے نال نال اج وائرل ہی تھی ونجے ولاگ سارا ایں گال کو وی تساں سمجھو نال ٹھیک ہے تے باقی ماہ رمضان چلدا پیا اج ماشاءاللہ ماہ رمضان دا آخری عرشہ لگا پے تے باقی تساں ویڈیو واچ کریسو واچ کرنا بھولا نی تے پیار رکھیسو خوبصورت جیاں فیس بک پیج کو وی فالو کریسو سنگت تے باقی دور دراز تک او جھولیاں لایا کھڑے سامنے جھولے اگلا بھمائی کھڑے تے عوام آمد و رفت اچ فل مست ہے اپنی تے بکریاں وی ماشاء اللہ چگدیاں وندین پیاریاں پیاریاں خوبصورت جیہاں اوکے تے باقی پتہ آ گیا میں ڈر گیا میں کہ کیا ہو گیا لیکن چلو اللہ پارو خیر تے باقی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاں ہے ماشاء اللہ کون وندے بوٹے جیویں لائے ہیں تے اللہ پاک دی رحمت ہوئی ہوئی اوکے تے باقی میں آدم فل ماحول چل والے ہر سائڈ دے لوکیشن لوکیشن بڑی انٹرسٹنگ تھئی کھڑی ہے اے اپنا ماشاءاللہ چوک کیتے سموسے پکوڑے گنڈیریاں ہر چیز رمضان دی نال سپائڈر مین وی ہوندے آ تیری خیر ہوے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے اوکے تے باقی راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کرے سو اپنے برا سپیشل پرسن کو سپورٹ کرے سو راندے ہمیشہ جی میں کہ پہلے کریندے راندے وی ویڈیو دے وچ اوکے تے باقی گرمی اتنی ہے کہ اے پسینہ چیک کرو اے اتنا پسینہ آیا کھڑے لیکن چلو کوئی گال نہیں اللہ وارے سے جیویں کہ سردیاں لنگھائیاں نوکھے سوکھے تھی گئے تے گرمیاں وی لنگھے سوں۔ تے پچھاں بابے ہوراں دا کم ماشاء اللہ چلدا پئے او پچھاں مستری لگے کھڑے ہن موٹر سائیکل ہی اندر ہن اے سامان سیلک سارا کجھ اے اندر ویندا پئے شفٹنگ تھیندی پئی تے دکاناں جیڑھیاں ہن نا دکاناں دا کم حالی تھیوݨا اے او دکاناں دا کم رک گئے کیونکہ چھتاں پاج سنیدے تے بڑیاں وی آئی پی دھماکے دار اوکے تے باقی دنیا داری فل مست اچ اے ولاگ اچ دے اندے اساں ولاگ اچ مست ہیں تے باقی دنیا داری فل اپنے دلچسپی نال کم کارج دے اندر ہر چیز دے اندر فل مست ہے کہ رمضان شریف دا سیزن وی چلدا پئے لیکن ول وی میں آداں کہ کیا بات ہے فل اگلے چس چوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے سنگت تے باقی راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کرے سو ٹریکٹر ٹرالی اگلا زور دا گھدی آندے فل انجوائے کروائی آندے باقی لکھے سو اپنے ولاگ دے نال نال محبتاں ونڈے سو خوبصورت جائیاں اور چس چوے سو اوکے تے اپنا پیار دے دے راسو نال نال راسو سڑا یار گامن گامن گامن گامن اے سڑا یار گامن ہے اوکے اے آلا لڑکا ڈیدے پے وینا بی بار اے آلا چھوور ماشاءاللہ کین چائی ویندے دودھ دی تے ویندا پے سامنے ساڈے گاؤں والی لاری دے او سامنے لالی لاری کھڑی ہے یلو کلر دی اورنج کلر دی تے جویں کہ آئی فون مالٹے کلر دے ساڈی لاری بھی مالٹے کلر دی بن کے کھڑی ہے ساڈے گاؤں دی اے خوبصورتی نے ساڈے گاؤں دے اندر گھاس چارہ کپاس ہر چیز عام تام ہے کیونکہ ویلیج کلچر دا اے ماحول ہوندے ہے ساڈے کول ہر چیز عام تام ہے جانور دودھ لسی پانی ہر چیز اوکے okay. تے اسے گالھ اوں ساڈے گاؤں دے اندروں دودھ ویندا پئے ملتان شہر کیا بات ہے ہیں ہے گڈ نیوز کوئے نہ تے ماشاءاللہ دیکھو اتنی اک اللہ پاک دی فرصت ہوندی ہے گاؤں دے اندر جیڑے شہری بھرا ہیں نا ساڈے او بڑے ڈسٹرب رہندے بڑے تنگ رہندے ہر چیز تو تنگ رہندے پتلا مال ہر چیز میں کرڑا ہوندا ہے تے باقی بس ٹھیک ہے تو آپ سمجھدار ہی جڑے بھرا ساڈے شہری ساری ویڈیو نے دینا تے ریکویسٹ ہے انہاں دے اگوں ذرا آؤ پنڈ دا گیڑا مارو پنڈ دیاں چساں چاؤ اور خوبصورت گرمیاں دا ویو کرو کیونکہ ہن تاں گرمیاں سٹارٹ تھی گن ساڈے گاؤں دے اندر لیکن چلو کوئی گال نہیں اللہ پاک خیر کریسی تے باقی میں ویڈیو واچ کریسو محبتاں ونڈیسو کیونکہ گرمیاں دا سیزن آ گیا تے فریج گانی تاکو پتہ تھوڑے بھرا دا اے چینل چلسی تاں ولا ماحول بنسی نہیں تاں ایویں نہیں ماحول بندا باقی اکبران لکھیسو پیار خوبصورت جیاں اور جلدی جلدی انٹری مریسو ولاگ دے سبسکرائب فالو شیئر کریسو تے پیاری پیاری ویڈیو تاکو ڈیکھن کو ملسی راندی ساڈے اپنے ویلیج لائف دے اوکے

یہ چیک کرو ڈو وج کے سولہ منٹ تھی گئے سات سو روپے دی ایک ریڑی ہے صرف کیا بات ہے یار ہائے ہائے ہائے ہائے غربت میں تے کو کیا آکھاں میرے لکھاں دے سجن نقصان وچ ونجا ہے نہیں تے اے بھی بس بڑی دورو چا کے آنے یعنی کہ ساڑے اتھاں بہت دور کر کے علاقہ ہے اتھو اے رہتا نکل کے آندے ہیں ہائے ہائے

میں دا کیا بات ہے لیکن شکر الحمدللہ تھوڑا برائے رزق حلال کھاندا پے جی میں کہ ساڑے ماشاءاللہ محنت مزدور سارے اپنا رمضان دے اندر رزق حلال کر کے کھاندے پے اے بڑا بڑا سونے دا طریقہ ہے کیونکہ کہاں دا حق مار کے کہاں دی ٹھگی بلگی کر کے نہیں کھاندے ساڑے گاؤں دے اندر خوبصورتی اور نیچرل لوگ اور نیچرل الفاظ نیچرل سیدھی بولی دے سیدھے لوگ میٹھے لوگ اے انہاں سرائیکی دے کنٹینٹ اور اے انہاں سرائیکی دی میٹھی بولڑی تے باقی میڈی گال کہیں تو ناراض نہیں تھی ونا تے باقی اپنے پیار دے نال نہ راونے ویڈیو سکپ نہیں کرنی تے ویڈیو نال چٹکے راونے اج دا ویلا انٹرسٹنگ کر لیں اوکے تے باقی ماشاءاللہ محنت ایک وا دین سنگت اندر ماشاءاللہ کام تھیندا ایک پتہ نہیں کیا دین لیکن ساڈے کول تو محنت مزدوری آدن لیکن انگلش دے وچ کوئی نواں چن آدن کوئی چڑھا ہویا پڑھے لکھے لوگ لیکن چلو ٹھیک ہے آدن دا اپاں کیا کرنا ہے اپنے کول یہ محنت مزدوری تھیندی پئی ہے کہ جویں کہ ایک بھرا ماشاءاللہ لہندا کھڑے تے ٻیئے بھرا اپݨی ٹرالی لوڈ کر کے اندر گھن کے ویسی اوکے تے باقی ساڈے نال نال جیویں کہ سان تانوں پتہ ہے کہ ساڈا یار حمادہ اے نال ہی رہندے ساڈے راسو نال نال محبتاں ونڈے سو ساڈے نال ویلکم بیک ویور خوش آمدید واپس آ گیا تہاڈا بھرا اج ساری کھوکھے دے وچ ماشاءاللہ نویں اسا اپڈیٹ گھن آئے ہیں اپ ڈیٹ اساں اے گھن آئے کہ کیونکہ گرمیاں جیویں تن پتہ ہے کہ آ گئی ہیں تے گرمیاں دے نال نال ساڑا وی آئی پی سولر پکھا وی آ گیا سولر پکھا تاں نہیں بیٹری چارجنگ پکھا ہے اوکے تے باقی ماشاءاللہ اے سارے ہن تاکو ویلاگ دے وچ اکثر نہیں سومار آئے گا سومار بالکل ختم ہو گئے نہیں دعا کیتا کرو تے باقی سنگت ساتھ رہی ہن تاکو سارے ویلاگ وچ اکثر پکھا ملسی رہندا پکھا چلسی رہندا تے نہ پسینہ آسی تے نہ ہی سانوں ڈسٹاپنگ ہوسی تے امید ہے کہ تہاکوں اج دا ساڈا سرپرائز چنگا لگا ہوسی میں تہاکوں سٹارٹنگ دے وچ آکھا ہی نا میں تہاکوں سرپرائز ڈیساں سرپرائز ساڈا ایہو ہئی ساڈا یار بوٹم ایڈو ودھے تے سارے سرپرائز دے وچ اساں ایہو پکھا اج گھن آئے سے ہائے ہائے ہائے ہائے مزہ آیا نا امید ہے کہ مزہ ہی آیا ہوسی ہن میں تہاڈا بھرا وچ کھڑاں تے ہن باقی سارا